Isa özüniň on iki şägirdi bilen dagdan aşak düşüp, bir tekiz ýerde durdy. Ol ýerde onuň başga-da ençeme şägirtleri üýşüp, tutuş Ýahudyýadan, Iýerusalimden, Tur bilen Sidonyň kenar ýakalaryndan san-sajaksyz adamlar gelipdi. Olar Isany diňlemäge we kesellerine şypa tapmaga gelipdiler. Arwah-jynlardan ejir çekýänler-de şypa tapýardylar. Ähli adamlar Isa el degirjek bolup dyrjaşýardy. Sebäbi Ondan çykýan güýç olaryň hemmesine şypa berýärdi. Onsoň Isa şägirtlerine nazaryny dikip, şeýle diýdi, Eý, garyplar, siz bagtlysyňyz! Çünki Hudaýyň Şalygy siziňkidir. Eý, şu wagt açlyk çekýänler! Siz bagtlysyňyz, çünki doýarsyňyz. Şindi aglaýanlar, siz bagtlysyňyz, çünki şatlykdan gülersiňiz. Ynsan Ogly sebäpli adamlar sizi ýigrenip, aralaryndan kowan wagty, size sögüp, adyňyzy garalan wagty bagtlysyňyz. Şol gün şatlanyň. Begençden bökjekläň, sebäbi göklerde aljak sylagyňyz uludyr. Olaryň ata-babalary-da pygamberlere şeýle daradylar. Emma waý halyňyza, eý, baýlar! Çünki siz eýýäm teselliňizi alansyňyz. Waý halyňyza, eý, şu wagt doklar! Çünki siz açlyk çekersiňiz. Waý halyňyza! Eý, şu wagt gülýänler! Çünki siz ýas tutup aglarsyňyz. Ähli adamlar sizi taryplan mahaly waý halyňyza! Çünki ata-babalary-da galp pygamberlere şeýle etdiler. Emma, eý, meni diňleýänler! Size şeýle diýýärin, Duşmanlaryňyzy söýüň. Özüňizi ýigrenýänlere ýagşylyk ediň. Özüňizi gargaýanlar üçin ýagşylyk diläň. Özüňizi ynjadýanlar üçin Hudaýa doga okaň. Bir ýaňagyňa urana, beýleki ýaňagyňy-da tut. Donuňy alandan köýnegiňi hem gaýgyrma. Saňa dileg salana ber. Özüňden bir zat alandan yzyna sorama. Adamlaryň özüňize näme etmegini isleýän bolsaňyz, siz-de olara şeýle ediň. Siz özüňizi söýýänleri söýýän bolsaňyz, munuň bilen näme hormat gazanýarsyňyz? Günäkärler-de özlerini söýýänleri söýýärler ahyryn. Siz özüňize ýagşylyk edýänlere ýagşylyk edýän bolsaňyz, munuň bilen näme hormat gazanýarsyňyz? Günäkärler-de şeýle edýändirler. Yzyna almak tamasy bilen karz berýän bolsaňyz, munuň bilen näme hormata mynasypsyňyz? Günäkärler-de doly yzyna almak niýeti bilen günäkärlere karz berýändirler. Duşmanlaryňyzy söýüň. Ýagşylyk ediň. Yzyna almasyz karz beriň. Şonda siziň sylagyňyz uly bolup, Beýik Hudaýyň ogullary bolarsyňyz. Sebäbi Ol gadyr bilmezlere-de, pislere-de mähirlidir. Gökdäki Ataňyzyň rehimli bolşy ýaly, siz-de rehimli boluň. Başgalary ýazgarmaň, şonda siz hem ýazgarylmarsyňyz. Hiç kimi günäkärlemäň. Şonda size-de günä ýöňkelmez. Bagyşlaň, siz-de bagyşlanarsyňyz. Beriň, size-de berler. Hyryn-dykyn doldurylyp, püre-pür edilip, gujagyňyzy dolup daşaýan ölçeg bilen doldurylyp berler. Haýsy ölçeg bilen ölçeseňiz, size-de şol ölçeg bilen ölçeler. Isa olara bir tymsal hem aýdyp berdi. Kör köri idip bilermi? Ikisi hem çukura gaçmazmy? Şägirt öz halypasyndan üstün däldir. Emma kämilleşensoň, her kes öz halypasy ýaly bolar. Näme üçin sen doganyňyň gözündäki çöpi görýärsiň-de, öz gözüňdäki agajy saýgarmaýarsyň? Nädip sen öz gözüňdäki agajy görmän, doganyňa, Dogan, gel, gözüňdäki çöpi çykaraýyn diýjek? Eý, ikiýüzli! Ilki öz gözüňdäki agajy çykar, şonda doganyňyň gözündäki çöpi çykarmak üçin oňat saýgararsyň. Oňat agajyň erbet miwe bermeýşi ýaly, erbet agaç-da oňat miwe bermez. Agaç öz miwesinden tanalýandyr. Sebäbi ýanlakdan injir, çalydan-da üzüm ýygylýan däldir. Ýagşy adam ýüreginiň ýagşylyk hazynasyndan ýagşylyk çykarýandyr. Ýaman adam ýüreginiň ýamanlyk hazynasyndan ýamanlyk çykarýandyr. Ynsanyň dili ýüreginden joşanyny sözleýändir. Näme üçin maňa, Ýa Reb, Ýa Reb diýip-de aýdanlarymy etmeýärsiňiz? Meniň ýanyma gelýän, sözlerimi eşidip, olary berjaý edýän adamyň kime meňzeýändigini size beýan edeýin. Ol öý salmak üçin ýeri çuň gazyp, onuň binýadyny gaýanyň üstünde tutan adama meňzeýär. Sil gelende, derýa joşup, bu öýe urulsa-da, ony sarsdyryp bilmez, sebäbi ol berk salnypdy. Emma Meniň sözlerimi eşidip-de, berjaý etmedik kişi topragyň üstünde binýatsyz öý salan adam ýalydyr. Derýa joşup, ol öýe uran badyna, öý ýykylar, onuň dargaýşy-da gorkunç bolar.